Узган шимбәдә Саба үзәгендәге хәйкәлләр янында тантаналы шартларда җиңү байрагы эленде. Чара Бөек җиңүнең 77 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышында катнашкан тылда хезмәт куйган ветераннарыбыз истәлегенә багышланды. Без хәтерлибез, без горурланабыз дигән исем астында патриотик чара яшь буынга патриотик тәрбия бирү, илебезне саклау, халкыбызны, үткәнне һәм бүгенгене хөрмәт итеп яшәү төшенчәләрен максат итеп куйды. Чарада Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расыйх Закирҗанов, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров районның ветеран әфганчылар, Бөтенроссия боевое братство сугышчан туганлык оешмасының җирле бүлеге әгъзалары, Бердәм Россия сәяси партиясенең җирле бүлекчәсе, Яшь гвардия оешмасы, Бөтенроссия юнармия вәкилләре, Саба районы ветераннар советы әгъзалары катнашты. Безнең өчен бу бик зур бәйрәм, чөнки һәрбер семьяга килсәң, Россиянең семьясына, э, һәр бер семьяның кемнедер югалтуы булды. Инде э, безнең бүгенге көндә шушы сугыштан кайтып, инде тормышларын дәвам иткән ике ветераныбыз бар. Бөек Җиңү көнен якынайтып, әфганчылар истәлеген саклаучы һәйкәл янында Тантаналы рәвештә Җиңү байрагын күтәрделәр. Бу, Бөек Ватан сугышында фашизмга каршы күтәрелгән якташларыбыз, барлык фронтовиклар, шул сугышта һәлак булганнар, тылда Бөек Җиңүне якынайткан ветераннар истәлеге. Безгә якты көн бүләк иткән әби-бабаларыбызны бер минут тынлык белән дә искә алдылар. Киләчәк буыннарның белергә тиеш. Бәлки, берәрсе күргәч кызыксынып китер, нинди байрак эленеп тора микән дип инде. Аның тарихка кул салсак инде, бу инде безнең Җиңү бәйрәме. Тугызынчы май көнне Рейхстаг өстенә куелган җиңү байрагы була инде ул. Шул балаларга тәрбия, патриотик өйрәтү алдыннан инде һәм инде безнең әби-бабаларыбыз кылган батырлыкны искә алу, аларны онытмасын өчен дип шушы менә чараны быел инде беренче тапкыр оештырырга булдык. Киләчәктә, бәлки, Алла бирса инде, зуррак мероприятиеләр булыр дип ышанып калабыз. Чара кысаларында Яшь гвардия хәрәкәте әгъзалары Георгий тасмаларын тарату акциясе уздырды. Алар бәйрәм атрибутын тагу тәртипләре белән таныштырды. Безнең инде менә Тугызынчы май, Бөек Җиңү. Э, бәйрәме якынлаша. Без э, елдагыча үзебезнең район яшьләре белән, үзебезнең яшь гвардия оешмасы белән шушы Георгий тосмасы дигән акция уздырабыз. Георгий тосмасының инде әлбәттә үзенең инде бер аңлатмасы бар. Ул былай гына э, ясалган әйбер түгел, шулай бит. Менә безнең кара һәм кызыл сары төсләр безнең инде болар төтен һәм инде ялкын дигәнне аңлата һәм инде Э, безнең э, бу аңлатмасы моның безнең дон шөхрәт һәм инде безнең әби бабаларыбызның э, бөтен тырышлыклары шушы безнең лентада чагыла дип әйтәсем килә һәм инде аның таккан вакытта да без инде үз буйлы тагып йөрергә тиеш түгел аның үзенең тәртипләре бар бүгенге көндә менә без күрәбез урамда узган кешеләрдә алар кемдер инде машина антеннасына таккан кемдер сумкасына таккан кемдер кулының беләзегенә таккан бу әлбәттә дөрес түгел моның үзенең тәртибе булырга тиеш бу лентаны без инде Э, менә шушы күкрәк турысында сакларга тиешбез һәрвакыт таккан вакытта инде бу безнең э, әлеге лентага карата әлеге безнең символга карата хөрмәте булырга тиеш Ахырдан патриотик чарада катнашучылар афганчылар, билгесез солдат һәм тыл ветераннары һәйкәлләренә чәчәкләр салдылар.